Iwwer 150 Joer laang hat de Wäisstorch Lëtzebuerg verlooss, dat absënns well ëmmer méi Fiichtgebidder verschwonne waren. Ma lo huet sech nees eng Koppel dëser wäisser Storchen hei am Land, a méi genee op der Lamesch Millen tëscht Biergem an Näerzeng néiergelooss. De Patrick Lorgé vun Natur an Ëmwelt ass doriwwer méi wéi frou. Hei musse mer jo soen, si mer wierklech an där ganz glécklecher Situatioun, dass dat déi alleréischte Kéier ass, dass de Wäisse Storch iwwerhaapt zu Lëtzebuerg britt. Bis elo war et ëmmer nëmmen den Duerchziegler. Virun zwee Joer war eng Koppel hei, déi och an de Wisen hei Nahrung gesicht huet, déi op deene Pëppelen hei ugefaangen huet, en Nascht ze bauen. Dat ass ëmmer erofgefall. Dorops hin ass zesumme mat der Gemeng Schëffleng, mat der Naturverwaltung an Natur an Ëmwelt, wou där Kunsthorsten hei opgeriicht gi sinn, esou Plattformen, wou d'Storchen hir Näschter kënnen opriichten. An effektiv, dëst Joer ass da fir d'éischt, wou eng Koppel ugefaangen huet, hei en Nascht ze bauen, déi gebritt hunn an déi, wéi mer haut gesinn hunn, dann och dräi Jonker huet. Dat ass also fir eis, fir national hei wierklech eng grouss Première. De Wäisstorch ass ee Wandervull, deen an Afrika iwwerwantert an dann am Fréijoer zréck an Europa kënnt, fir hei ze bréien. Een ausgewuessene wäisse Storch ass iwwregens iwwer zwee Meter grouss. Charakteristesch ass natierlech seng wäiss, schwaarz a rout Faarf. Ofwiesselnd këmmere sech Weibchen a Männchen ëm hiert Nascht a 25 Meter Héicht. Am Moment hunn déi dräi jonk Storchen ongeféier 10 Deeg, dat heescht sinn nach relativ kleng. Et ass ëmmer een Alen, dee bei hinnen ass, deen oppasst, dass net e Milan oder e Kueb oder soss iergendeen déi Jonk huele kënnt. Deen aneren ale Vull ass dann an de Wisen ënnerwee, ganz vill do, wou am Moment d'Wise geméit ginn, wou d'Baueren ënnerwee sinn, d'Wisen ze méien, wou se dann Mais, Heesprénger, Wierm alles an déi Wise siche sinn. Dat heescht, ee vun den Alen ass bei den Jonken, déi um Horst sinn. Elo kann ee rechnen, esou a sechs Wochen ongeféier sinn déi Jonk flügge. Déi wäerten dann erausfléien an da mat deenen Alen nach zwou, dräi Wochen an der Géigend bleiwen, richteg fléie léieren an da weider bis erof an Afrika zéien. De Wäisstorch war ganz no um Ausstierwen, dat well an Europa vill Fiichtgebidder verschwonne waren. Ma haut erhuele sech d'Bestänn erëm. Wéi kaum en anere Vull steet de Wäisstorch dann och fir eng propper Ëmwelt. D'Haaptursaach firwat en sech dann elo nees hei am Land néiergelooss huet, ass dann och d'Renaturéierung vun der Uelzecht, wéi hei um Dumont Saff tëscht Schëffleng a Biergem, seet de Patrick Lorgé. Hei ass am Fong mol higaangen, et huet een d'Uelzechte aus hirem Kanal erausgeholl, et huet ee se erëm op déi Plaz fléisse gelooss, wou den Talweg och am déifsten ass, hiert natierlecht Bett. D'Uelzecht ass duerch eng relativ grouss Gewan, konnt sech hire Wee selwer sichen, si meandréiert doran, et si vill méi flaach Waasserzone, vill kleng Äerm entstanen, vill méi Schlammflächen, wou d'Vullen an aner Déieren Nahrung fannen, vill méi Schlammflächen och, wou vill Planzen, vill Blummenaarten erëm kënnen wuessen. Dat heescht aus deem déiwe Kanal am Fong geholl, wou net vill Plaz war, wou Waasser a Land zesummekomm sinn, ass duerch e Remembrement, duerch e grousse Projet, wou de Staat Terrain opkaf huet, wou och elo erëm eng aner Zort Landwirtschaft gemaach ginn do, wierklech e flotte Projet entstanen, wou d'Uelzecht am Fong och sech hire Wee sicht a wou de Mënsch sech e bëssen un d'Uelzecht upasst, net virdrun.